kyɛn nnipa a ɛyɛ aduɔkonkron a enhia wɔn adwensakyera. Te asɛm no yi? Nti, gyina a yegyinagyina, yegyinagyina nyinaa no, ɛyɛ abɔneyɛfoɔ nti na yegyina. Te asɛm no yi o? Ɛyɛ bɔneyɛni nti na yegyina. Safo biara a wogyina biara no, ɔn sɛ wogyina Kristo ananmu, deɛ Kristo adwuma a ɔbɛyɛyɛ no, ɛno ara na wotoa so. Ampa. Nti deɛ Nyankopɔn asoma no no, ɔyɛ dɛn? Ɔka Nyankopɔn asɛm. Ɔka Nyankopɔn asɛm. Ɛyɛ ma ne so. Nti no, ɔka Nyankopɔn asɛm nti no, ɛtwa sɛ obi biara gyina Kristo ananmu na wɔma bɔneɛni ɛho hia dɛn? Ɛhia no. Sɔfo bia motive. Sɛ yɛ Kristo motive deɛ a, Ɛka sɛ ɔma bɔneɛni ho yɛ dɛn? Ɛhia no. Na wogyina hɔ a wotumi ka biribi kyerɛ no na ɔyɛ dɛn? Ɔsakyera. Te asɛm no ye? Nti berɛ a sɛ wote bɔne mu a, wonti ne yɛgyina ha. Ɛnyɛ wo akeɛ mma. Ɛnyɛ wo nso akeɛ nka asɛmpa no. Te asɛm no ye paa. Tie asɛm no yie. Tie no yie. Tie no yie paa. Ɛnyɛ wo a, nkeɛ mma. Ɛyɛ mma. Woatem aseɛ? Nokwasɛm. Nti no, mepɛ sɛ sɛ wohɔ anom a, wohu no sɛ, wonti ne yɛwɔ ha. Wonti. Mm. Nti. Wonti. Mm. Bɔne bi a woti mu biara no, ɛyɛ wonti ne yɛyɛ dɛn? Yɛwɔ ha. Yɛwɔ ha. Wate ma seɛ? Nti ne ahyɛ machines no a yɛkasa no. Yɛkasa no. Hmm. Nti mesrɛ wo, ɛma no nyɛ wo ade foforɔ biara anaasɛ ma no nyɛ wahi. Ma nyɛ gyegye mma wo. Ɛfisɛ sɛ woama no anyɛ wo nti na ama no sa wo ho a, abufuo bi di akyire. ɛɛba. Ɔn sɛ Awurade ɔnkɔsɛɛ nipa wɔ abere a ɔntu no fo ansa. Ɔnyɛ bi da. Ɔnyɛ bi da. Ɔnyɛ bi. Ɔkɔ Noa pɛn so fo akɔsɛɛ wɔn no, ɔnam Noa so kasa kyerɛ ɔde ase Noa pɛn so fo. Mm. Ɔkɔ Sodom Ngomora foɔ hɔ akɔsɛɛ wɔn no, ɔnam Lɔto ne Lɔto so yɛ dɛn ɛka bi kyerɛ wɔn. Ɔde ase ɔkɔ Niniwe akɔsɛɛ wɔn no, ɔnam. Ɛɛ Yona nso ɛyɛɛ dɛn? Ɛkaa bi kyerɛɛ wɔn. Ne nyinaa sɛ, abɔneɛfoɔ nti na ɔno ɔyɛ dɛn? Ɔbɛsie kuro no. Te sɛ bɔneɛni sɛ ɔbɛsakyera n'adwene a, ɔno nso bɛgyae. Ɔde aseɛ. Nti Ninewefoɔ tiee Nyankopɔn asɛm no, wɔsakyeraeɛ. Ɔnam sɛ Awurade twee ne ho firi n'abufuo mu. Nti asɛm no ye paa. Nti mepɛ sɛ sɛ wowɔ hanom a, wohunu sɛ wo nti ne yɛgyina ha. Wo a wote bɔne mu no, wo nti ne yɛgyina ha. ɔde aseɛ mm. meme kura asɛm no firi mu ba no sɛ meda so tie su bi ma ɛnyɛ a menti na asɛm no ba mm. nti meɛtwa sɛ meyɛ dɛn meyɛ ne ntɛntɛm na asɛm no ɛba no medi tu me ho fo mm. na bɔne bi wɔ hɔ na metim a meyɛ dɛn mefirim the same to you sɛ woanhwɛ nie no ama ama ani ama wo so a ɛberɛ no yɛ berɛ bi a yɛahyɛ ato a ɛbɛso sɛ so pɛ ɛkyɛw pɛ ne hɔ bio Ntumi ka sɛ yɛyi Nyankopɔn abufuo ne Nyankopɔn ma yɛ sɛdeɛ adeɛ abɛn ne sɛdeɛ ɛba. Ɔda aseɛ, ebi kyerɛ wo. Ɔda aseɛ, Awurade Yesu pɛ w'asɛm. Na Paul pɛ w'asɛm nyinaa ne sɛ. Ɔde ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu kame ho, but wamfa nsɛnkyerɛnnedeɛ a ɛbɛsisi a ɛkyerɛ sɛ ɔreba no ankame ho. Nti ka nipa nim deɛ yɛ a, nka ɔbɛhwɛ Awurade mma yɛ ɛtɔ so mmienu nsɛnkyerɛnnedeɛ, na nka bɔne bi a ɔtim no wayɛ dɛn? Wasakyera. Ba nnɛ nipa nhwɛ, nipa bi abu n'ani agu so. Nti ɛwɔ nsɛm bebree a ɛresisi, ɛwɔ nsɛm bebree a ɛresisi. a etwa sɛ nka nnipa nhunu sɛ baabi aduru deɛ awiei berɛ ne ayɛ dɛn yɛadu no anka wɔ sɛ wɔsatra but nnipa nhwɛ nti kan first Thessalonica 5 no ma yɛ ne yɛnhwɛ adeɛ atifi asɛm se sɛn ɔse obiara ne nim dɔnko a awurade bɛba bɛbɛsa bɛkyɛ wate
kyɛ asɛm no yɛ o

So obi bɛka akyerɛ wo sɛ wɔnim ɔboa ɔdaadaa wo nti asɛm no yi nti sɛ wowɔ anom a obiara nim sɛ awurade yesu kristo bɛba nnɛ anaa ɔkyena ɔkyena na nade kyeɛ nti seesei no ɛdeɛ bɛɛ ne ɛbɛyɛ a ɛde bɛhunu sɛ ɔyɛ dɛn ɔba ɛno ne asɛm no ɔsɛ.
Wate ma seɛ.
Nti kenkan me ɛhwɛ adeɛ. Ɔsɛ. Ɛna ɔsɛ ɛna ne mmerɛ ne deɛ. Maa me tie asɛm ne ye paapa tie ne ye. Me nua bɛrima wowɔ ha nom atie. Ɔsɛ ɛna ne berɛ ne deɛ. Anuanom. Anuanom ei. Enhia mo sɛ ɛtwerɛ berɛ mo. Enhia sɛ yɛbɛtwerɛ saa berɛ na ayɛ dɛn abrɛ wo. Abrɛ mo. Enhia. Ɛho nhia. Efisɛ sɔfo ei. Sɛ me bɛ ka kyerɛ nipa sɛ kyena yesu kristo ba na sɛ nipa ansa kyɛ na dwene a still bu nsɛm gyam straight ɔwɔ atem aseɛ ɛyɛ ɔhaw na ɛba nti saa asɛm wei ɛnhia sɛ ɛda sɛ na awurade yesu kristo bɛyɛ dɛn ɛbɛba ɛnhia ɔtem aseɛ na yɛ sɛ yɛwɔ deɛ hia paa ɛtwa sɛ asɔfoɔ yɛ dɛn ɛka ɛwɔ kyerɛ sɛm nim Ɔate aseɛ. Yɛwɔ deɛ hia paa ɛtwa sɛ Awurade Yesu Kristo ma yɛhu no. Na da ɔbɛba deɛ, sɛ ɔse ɔka akyerɛ yɛ a, ɛhia. Ɛnti na wɔn nso ammɔ ne ho mu anka nkyerɛ yɛ no. Wɔate aseɛ. Nti sɛ ɔwɔ anom a, mepɛ sɛ sɛ ɔwɔ ha a, wohu sɛ ada Yesu Kristo ba no, ɛhia wo sɛ yɛbɛtwerɛ ama wo. Ɛhia. Yɛwɔ deɛ hia paa hɔ a ɛtwa sɛ yɛma nhunu. Ɔda sɛ deɛ hia no ne deɛ woyɛ a ɛnyɛ no a yɛaka kyɛw sɛ gyae a woda so te mu no. Sɛ yɛ anuanom.
Wote aseɛ?
Deɛ hia paa ne sɛ wobɛsakyera w'adwene. Ɛhia wo sɛ ɛtwerɛ berɛ mu. Ɛhia sɛ ɛbɛtwerɛ aberɛ wo. Mmerɛ bi Yesu Kristo somaa n'asuafoɔ no, according to Matthew ten five. Monkɔka Nyame asɛm. Ɔsomaa mo tutututututu. Mokɔka Nyame asɛm no mowie no mobaeɛ. Mm. Sɛ mobaeɛ no moba Yesu nkyɛn no mo si Yesu. Oh, wodi nti ahombɔne abrɛ mo ho ase ama yɛn. Wɔn de anigye o. Ah, Yesu wodi nti ahombɔne abrɛ mo ho ase ama yɛn. Ɛyɛ mpa nso Yesu Kristo din hombɔne tia no wɔ ɛdɛn? Odwane. Kyɛ asɛmpa nie. ɛkɔsɛm.
Enti Yesu Kristo tee ara na ɔse, O, ɛyɛ, me koraa mehui sɛ Satan afiri soro ahwe fam sɛ anyinam. Na ma mede ahoɔden no so ama mo sɛ monyɛ dɛn? Motiatia deɛ nya nkyerɛ ɛne deɛ ahobɔne so na moni wɔn so nkonim. Na mmom wei deɛ, momma ne nyɛ mo anigye. Te asɛm no yɛ o. Wei deɛ ma bɔne ma mma m'ani nnye. Ma wɔn ani gye. Sɛ wɔbɔ mpaeɛ ama wɔn bɔne abrɛ wɔn ase. Ma wɔn ani nnye.
Ma wɔn ani nnye. Te asɛm no yi o. Ɔsi wei deɛ ma wɔn ani nnye sɛ wɔabɔ mpaeɛ na wɔn bɔne abrɛ ne ho ase. Abrɛ ne ho ahyeɛ. Na mmom adeɛ baako a ehia paa sɛ ma wɔn ani nnye sɛ. Yɛatwerɛ wo din. Yɛatwerɛ wo din wɔ nkwa nwoma mu. Hallelujah. Amen. Te asɛm no yi o. Ɔsi deɛ ɛyɛ sɛ wɔhwɛ akyiri kwan ne sɛ. Yɛada yi, yɛakyerɛ wo din wɔ he? Nkwa nwoma mu. Ɔse, Enhia mo. Nti anuanom, enhia wo, enhia wo, enhia wo sɛ yɛbɛkyerɛ Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu, sɛ yɛ da sɛi anaa sɛ da sɛi, sɛ yɛde rebrɛ wo. Enhia. Aha.
Ɔse, Aha. Sɛ mo ara monim yie sɛ. Enti ɔse, Wo ankasa wo tea Yesu Kristo akenka bebree akyerɛ yɛn. Wonim yie sɛ. Yɛkenka bebree akyerɛ wo.
Ɔse, Wo ankasa wonim yei sɛ. Aha.
Sɛ monim yie sɛ. Aha. Awurade da no bɛba sɛ owifoɔ ba anadwo. Mpakyɛw, yɛnkyɛ asɛm bi wɔ ha. Hwan na korɔmfoɔ awia de pɛn? Menye ne sɛ korɔmfoɔ kɔwia adeɛ a, ɔbɔ dawuro. Woatem aseɛ? Menye nni sɛ korɔmfoɔ kɔwia adeɛ a, ɔbɛbɔ dawuro. Fa ayi. ayi bom sɛ kokonkokonkonko amanfoɔ yi ɛnɛ mmɛ akɔwia ɛɛ obi ɔma ɛzi ha na nipa ne yɛfrɛ ne sɛ so nso sɛ nso menye nni obiara na ɔyɛ korɔmfoɔ a ɔkɔ wia deɛ ɔbɛkɔ akɔgyina information center ana fm station sɛ ɔkɔ nanse anaasɛ tv station ti asɛm no yi ɛna ɔse mo ankasa monim dada sɛ yesu kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu no Ɔba sɛ dɔnhwefo ara dɛn? Ɛba anadwo.
Ehu o. Ɛba anadwo. Ayi.
Ɔsɛ anadwo nso deɛ wada. Ayi. Anadwo wada. Wada. Saa tam na korɔmfo ara dɛn? Ɛba wo so. Sɛ awia mpo na ɔbɛba koraa wonim. Wonim. Ɔtena aseɛ. Wonim. Na korɔmfo deɛ wɔn tam paa yɛ anadwo. Wɔn tam paa. Homfo biara no, sɛ wɔbɛwia adeɛ awie a, ɛnnɔɔso nkyɛn anadwodeɛ. Anadwodeɛ ndɔɔso kyɛn awiadeɛ. Nti asɛm no yi. Nti nnɛ, sɛ wowɔ hanom a, na ɔbusa ho sɛ, na anadwene ne deɛn? Anadwene ne deɛn? Na sɛ mɛtena ase na Awurade yɛ nsusuo ma yɛtɔ so mmienu aba me so sɛ korɔmfoɔ a, ɛno nso ne deɛn? efisɛ minnye nni sɛ sɛ wohunu sɛ saa bere wɔ Yesu Kristo reba a, ɛbɛba ɔsɛ sɛ korɔmfoɔ. No, minnye nni. Efisɛ me a megyina hɔ deɛ minim sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔreba. Efisɛ makenkan twerɛsɛm no ahu nsɛnsɛm bi a ɔkeka faa ne mma yi a ɛtɔ so mmienu ho, nsɛnkyerɛnne bi a ebesisi a ampa nso ayɛ dɛn? Asisi. Deɛ esiiɛ no sua ketewaa bi, but deɛ esi no dɔɔso kyɛn deɛ esisiiɛ. Nti wo koraa wo nim saa de wei a ɛnyɛ obi na ɛsɛ ɔka kyɛ sɛ baabi adui sakra wadwene sakra but wo nim deɛ a wo te hɔ sɛ ɛmmerɛ wo sɛ sɛ deɛ yi korɔfoɔ ɛba ɛbɛba ɔsɛ na ɛberɛ bɛka sɛ ne nyinaa sɛ saa berɛ no a ɛtwa sɛ wohunu no wohui wobɔ nsɛm so nti woa woba koraa no so ɔden afutu sɛm ɔde ma ɔba yi Merekyerɛ wo adeɛ bi o, hwɛ afutusɛm a ɔde ma wo ba yi, wo deɛ woa study. Wo ara wo nua yi a wokɔfa no bɛtena wo nkyɛn, hwɛ afutusɛm pa a ɔde ma no. Wo ara w'adamfo yi a nenam, hwɛ afutusɛm. But ɔse, Yesu Kristo mma yɛ ɛtɔ so mmienu no, mmɔfra asoɔdenfoɔ bɛyɛ dɛn? Bɛba. Ɔno deɛ ɔkaa no sei koraa, awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ. Te asɛm no yie o. Te wei koraa koraa no, wo maame no a awo wo ba no, wo papa no a wawo wo ba no, te asɛm no yie o. Ɛtwa sɛ ɛkyerɛ wo biribi. Wate ma se, wate ma seɛ. Ɛtwa sɛ ɛkyerɛ wo biribi. Ɛtwa sɛ ma wo hunu. biribi. Sɛ me ba yi a n'aso ayɛ den yi a yɛde Nyame asɛm ahodoɔ ama no still n'aso ɔden no, sɛ na Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu ɔkaeɛ. Nti sɛ wei aba mu deɛ a ɛnea ma menka ho no sɛ Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu na ayɛ dɛn? Amen. Adeɛ baako a Ghana ha, menim sɛ ɛntɛn sisie na ɛnsiiɛ a ɛnɛ nnipa dwen sɛ Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu no ɛnya mmaeɛ nie. Ɔsɛ ɔkaa sɛ ɛkɔm ɛne asase wosoɔ ɛbɛba mmea mmea. On the way ɔstate statement no, ɔsɛ ɛkɔm ne asasewosoɔ bɛyɛ dɛn? Bɛba mmeammea. Nti woahu sɛ ampa ara ɔkaa sɛ mmeammea no nti no, Ghana ha asasewosoɔ nyɛ dɛn? Ɛnni ha. Ɔde aseɛ ɛna ɛkɔm ankasa paa no yɛnhyɛ da nhunu bi saa. Ɛfisɛ yɛka sɛ kɔm a, sɔfo, yɛka sɛ kɔm a, masa. de anoɔden o, ɛfiri sɛ yɛwɔ nkurɔfo bi a ɛkɔm tumi de wɔn a na ne mfe kasaa nyinaa yi saa nipa no ntumi nsɔre mfiri nu ha ɔda faako kɔma de na ama ɔda faako but ghana ha saa de yɛhu bi wɔ ha sɛ kɔm bɛde no anɔpa adeɛ bɛsa no waɛrɛ yi wadidi nti yɛhu bi ti no yɛde sɛ kristo ma yɛtɔ so mmienu no ɔnya ɛmaɛ koraa ɛmma koraa ɛmaɛ Wate aseɛ? But yɛteɛ yi, yɛte asase wosoɔ a ɛsisi wɔ baabi baabi a, bra, nkeka sɛ kyerɛ wo biribi. Nkae sɛ ma wɔdwene ba wo ho so. Ɛbɛn deɛ didi bi ato so, tsunami. Tsunami. Wate aseɛ? Tsunami. Dɛdɛɛdɛ na ɛde ato so. Nti wɔnhwɛ nua bɛfa nsɛ o, nɔɔma. Tsunami but efu eh, paa ɔde aseɛ kuro bɛn na ɛpo no egyi kaa yɛ a ebetwi fa wɔn so no Japan Japan mɛboa plus ayi bi na obi de ayi bi asɛn de bi wɔ mo sɛ sɛ India o sɛ koli o sɛ sɛn asase tìmi wɔ so saa na. Ɛyi ɛyi ɛɛm mɛfa no sɛ shop no a wɔn wɔ mu no a wɔn tɔ nneɛma no wɔn tɔ aduane no na aduane no woso gu wɔn so nnua no a wɔn abobɔ no a wɔn de nnuane no agugu mu no na ɛkeka butubutu hwɛ ɛnyɛ asɛm ketewa o. Na ne kɔ awie asase so bɛba mɛ. Asase tumi woso na pie nipa ahyɛ asase ase. Ɔta mm. sɛ mm. na pie nipa ahyɛ asase ase. Na afei na yɛde nkraman ɛne bulldozer nom ɛyɛ dɛ ɛyiyi wɔn mo. Hmm? Kyɛ asɛm no yɛ o. Wiem nyinaa asisi o. Wiem nyinaa asisi. Ɔhyɛ aseɛ. Wiem nyinaa asisi. Anka twa sɛ wɔ hanom a, wɔn mu ani baa ho so. Na ahunu sɛ baabi adu no, adu ɛpono n'ano. Ɔdidi agorɔ. Ɔmfa no serious. Ɔhyɛ aseɛ. Ɔmfa no serious.

ne ahotɔ no. Saa mporofirɛ mu no ara na ɔsɛeɛ bɛba wo so sɛdeɛ awoko yea ba ɔba a ɔnyem na ɔnnya kwan nyɛ dɛn? Nnwane. Ampa ara nso yɛwɔ nkurɔfo bi a wɔtumi fa baabi ma wɔn ho tɔ wɔn. Sɛdeɛ ahokyerɛ yi a yɛrekɔ mu yi, yɛwɔ nkurɔfo bi a wɔtumi fa baabi yɛ dɛn? Ɛma wɔn ho tɔ wɔn. Ba ɛbɛduru mmerɛ bi a wɔn ahotɔ no abɛyɛ kɛse pa ara. Saa tam ne seesiesees no kyɛ asɛm no ye. Wo a wobɛkoto aboa no biara no, wobɛtumi atɔn, wobɛtumi atɔ, wobɛdidi, wobɛ enjoy kyɛ asɛm no ye paa, wobɛ enjoy. Saa tam ewiase nyinaa ɛbɛka sɛ o sese deɛ ɛnyɛ asomdue o yɛn ho atɔ yɛn ne bi nso yɛ dɛn esu na afei ɛbɛtɛne. ama wɔn a wɔn ani agye no a wɔkoto aboa no abɛsu, na wɔn a wɔankoto no a wɔresu no abɛyɛ dɛn? Abɛsere.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Nti Paul na wɔrefa yɛn sɛ sex sex a ɛbɛba a nnipa ebi a wɔsi wɔn koto aboa no ɔbɛkɔ ahokyere mu ɛne wɔn a ɔbɛkoto aboa no wɔn ani bɛgyeɛ nti ɔsi bere a ne wiase nyinaa bɛka sɛ yɛwɔ asomdue wokɔ aburokyire a ɛyɛ yize Wate aseɛ? Wotɔn a, ɛyɛ yize. Wokɔ supermarket sɛ wokɔtɔ adeɛ a, kyɛ sɛ ɛyɛ simple. Wate aseɛ? Adeɛ bi a yɛbɛyɛ no asase so bi a ɛbɛyɛ yize. Hmm? Enti, saa berɛ no a biribi ɛbɛyɛ yize ama yɛ ya, nnipa bi bɛka sɛ, oo, te sɛ deɛ afei ne ɛho atɔ ya no. Saa tam no, na awie no ayɛ dɛn? Aba. ɔsɛ nyi sɛ asɛm no o saa berɛ no ɛna ɔsɛ awieɛ no ɛbɛbaa so sɛdeɛ awoko yɛ a ɛba ɔba a ɔnyem so na wonya kwan na wonya kwan nwane na mo deɛ na ɔwie no ɔsɛ mo deɛ anuanom anuanom ei mo nni sum mu wowɔ anom a yɛka sum a ɛyɛ bɔne deɛ ɔmpɛ nyankopɔn asɛm ɔte sum mu Deɛ ɔnnim saa asɛm yi a mereka yi, ɛyɛ sum. Ɛno nti na Nyankopɔn a ɔnam Yesu Kristo so san ba biom no, ne mmaeɛ a ɛtɔ so mmienu no, ɛreba wo so sɛdeɛ owifoɔ reba no. Enti, ɛfiri sɛ woyɛ dɛn? Wote sum mu, na wonnim deɛ ayɛ dɛn? Ahinta. Ahinta. Esum mu nanteɛ, de saa na ɛteɛ. Deɛ ɛwɔ anim no wonim, na deɛ ɛwɔ akyi nso wonyɛ dɛn? Wonim. Sɛ amena bi da wo na wokɔtɔ mu a, wonyɛ dɛn? Wonim. Wate maseɛ? Ɛna ɔse, anuanom yi, obi bia a woyɛ Kristoni deɛ, a wo deɛ wose wonim Nyame asɛm deɛ, nka wo deɛ wonim saa twerɛsɛm yi sɛ, sɛ mmɔfra asoɔdenfoɔ ba a, Yesu Kristo ɔsan ayɛ dɛn? Aba bio na abɛn. Sɛ ako ne akosɛm si a, Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu na ayɛ dɛn? Abɛn. Sɛ kɔm ne asase nso ba mmeammea a, na sɛ sɛ Yesu Kristo ma yɛ na ayɛ dɛn? Abɛn. Enti wo deɛ ka wonim a wonni sum mu. Wonni mu a, anka wɔ sɛ wotena, wotena sum mu, kani koraa sɛ wotena sum mu. Anka wɔ sɛ woyi wo firi deɛ ntirim, wo deɛ wonni mu, anka wɔ sɛ wogyaa bɔne di, wotwe wo firi deɛ ɛnyɛ, a ɛnsɛ mfata mu. Na da biara wode Nyame Asɛm na ɛyɛ dɛn? Ɛbɔ wo bra. Sɛ wo deɛ wonim deɛ ɛkɔ, yɛkenkan twerɛsɛm no kyerɛ wo, wote asɔɔdan mu hɔ, nanso woabu nnua agu asum, nti atemmu a ɛyɛ hu ba paa. bra first peter first peter four seventy atɛmu a ɛyɛ hu papaa efisɛ ɔhwɛ akristofoɔ no aba no a ebi abu nua agu ɔma som efisɛ ɔmo deɛ nka ɔmo te ɛhan mu a ka wɔ sɛ ɔmo hunu deɛ ɛba but ɛnam sɛ ɔmo da so ara de bɔnne bi kyekyere ɔmo nti no ɔmo te sum mu ɔmo ayɛ sɛ obi a ɔnni asɔɔ dɛm wɔ koraa. Ɔsɔfo ɔka wɔn sɛ, Anuanom a, mo deɛ anka, mo deɛ anka monte sum mu, na daa mɛto mo sɛ awifoɔ. But yɛwɔ nkurɔfo bi wɔ yɛn mu a, wɔn da so ara tete sum mu, enti ha ɛdan no ɛrebɛto wɔn sɛ awifoɔ. Efisɛ seesei obiara nso rekɔ asɔre na meboa. Obiara nso yɛ Kristoni, obiara nso yɛ gyidini. Kɔmfoɔ koraa sɛ ɔsom nyame. Wata aseɛ? But afei na bɔne ɛpirive. Afei na bɔne kɔ so. Ɔmaa bia na ɔtumi no ɔtu ne ho si wɔ sɛ ɔde ɔsom bosom. Ɔmaa bɛn? Monka. Ɔman bɛn na tu ne ho si wɔ sɛ yɛdeɛ ɛma ɛwɛ deɛ yɛ abosonsomfoɔ. Ɔman bɛn yɛnka. Yɛnkyerɛ ɔman korɔ. Ɔman biara sɛ yɛsom Awurade anaa meboa. Nokwasɛm. Woba Ghana ha a wɔse ɛyɛ Christian country anaa meboa. Nanso mu ahemfo nyinaa nsom bosom. Wɔsom bosom. Emu mpanyinfoɔ wɔn nyinaa nsom abosom. Abosom. Abosom. Akorɔmfoɔ nkoa ne ne wɔn teɛ. Wɔatom aseɛ. But ɔbɛka kyɛw sɛ ɛ Christian country. Nti atemu a ɛyɛ hu yɛ dɛn ɛba.

ayi bla plaza anaa baabi a yɛhye wi anka ɔhyɛ aseɛ mfiri nsa nsaweɛ base ah na ɛkɔhyɛ aseɛ firi nyankopɔn afie ah ɛne te na nyankopɔn atemmuo no anhyɛ nseɛ mfiri um, crab crab crab baabi a yɛto yɛbɔ nnwom atom aseɛ na yɛgye ani ana anhyɛ aseɛ firi soloko ase Na yɛhyɛ aseɛ firi Nyankopɔn fie. Ɛberɛ no awie duru sɛ atemmuo firi Nyankopɔn fie. Ɛnna mma atemmuo no yɛ hu no. Ɛfiri aseɛ Nyankopɔn fie. Ɛnna mma no yɛ hu no. Ɛberɛ no awie duru. Ɛfiri sɛ me a megyina ha yi, wate aseɛ, ɛnka ɛnni kwan sɛ Nyankopɔn atemmuo hyɛ aseɛ firi me so. but mɛtumi de Nyame asɛm no akata me ho na mayɛ mo sɛ o me meyɛ sɔfo nanso medi bɔne wɔ sum ase nti ɛtwa sɛ hyɛ aseɛ firi me so first ansa na akɔ deɛ ɔnim koraa so kyɛ asɛm no yi nti berɛ a sɛ ɔte anom a saa tɛmu a ɔyi ɛhu ma wo sɛ ɔbɛtena sum mu anaa bɛyɛ dɛn abɛtɔ ɔse ɔse Ɛfiri yɛn so kane a. Enti ɔse, Sɛ obi a ɔte asɔɔdan mu no, Awurade bebu no atɛn, ɔbe, ɔbebu no, ɔmefa no sɛ ɔde no bɛgyina atemmuo mu deɛ a, na ɛfiri ne so kane deɛ a. Ɛbɛhwie wɔn a wɔnte Nyankopɔn asɛmpa no sɛn? Nti wo a wote a, wo deɛ wose anwia asɛm no koraa wompɛ koraa, ɛbɛwie wo sɛn? ah ɔsɛ ɔmfa nkyɛ peter mhm. ɔmfa nkyɛ john mhm. ɔmfa nkyɛ eh, yakubu mhm. ɔmfa nkyɛ filipo ɔmfa nkyɛ natania mo ɔde aseɛ ɔmu nyinaa wa bɛgyina hɔ bi ɔmfa nkyɛ me na mepirikyi o ɔsɛ ɔmfa nkyɛ me Ɔte aseɛ? Sɔfo biara nni hɔ a ɔde bɛkyɛ no. Obi bi a ɔwɔ asɔre hyiadan mu hɔ bi no, ɔse ɔmfa nkyɛ no. Na wo a wo deɛ wose wompɛ koraa, womfɛle no, wompɛ no, wompɛ n'asɛm.
Wompɛ n'asɛm, n'asɛm. Na ɛsɛ akɔmfoɔ, adutofoɔ, abosonsomfoɔ. Saa asɛm no yɛ o. Ɛnna mobɛgyina he? Ɔse, ha? Wobɛgyina he? Ɔse, yɛn so kanea. Yesu Kristo sɛ, ɔhyɛ na tɛbuo no firi n'asɔre fie. Ne firi yɛn so kanea. Nti Buddhism ni, mm. Inkanka ni, Baha, Lodge ni, mm. Baha ni, mm. Ti asɛm ni o. Obi a woyɛ kamoni wɔ ha. Mepɛ sɛ mbusa sɛ wobɛwie wo sɛn? Hmm? Obi a womu sɛ Yesu Kristo wɔyɛ Nyankopɔn po no, hmm. wode ɛbɛpie bɛwie wo sɛn. Hmm. Deɛ wabu Yesu Kristo sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no, Awurade sɛ ɔmfa mfiri no. Ɔbɛbu no atɛn. Na wa wode womu no koraa, wo respect no, wonnɔ no. Wosuro no, ɔsɛ ɛbɛwie wo sɛn. Fi yɛn so kane a. Te sɛ efi yɛn so kane deɛ a. Wodwe wɔn a wɔnte Nyankopɔn asɛm. Ɛnneɛ wo a wosɛ wompɛ Yesu Kristo asɛm, ɛbɛwie wo sɛn? Mimi Jimmy ɔbɛtumi atu gyam. Me nua yɛ ɔkenkan atwerɛsɛm yi wɔ Jimmy a ɔno nso ɔbɛkyena atu gyam.
Asɔre panin.
Sɛ wodi nkwaseasɛm a, Awurade bɛte wo ato twam. Tie asɛm no yie o, Dikin ne Dekra Sesefo a mowɔ ha, montie me. Sɛ moamma mo ani amma mo ho so a, na sɛ modi agorɔ a, Awurade bɛte mo ato twam. Enti sɛ ɛmfiri wo so kane deɛ a, ɛnneɛ wɔnsusu wɔn deɛ wɔn nso wɔmpɛ koraa. Ɔse, ɛbɛwie wɔn sɛn? Ehu o. Na sɛ ɛyɛ den sɛ wɔgye nipa kyɛ. Enti sɛ ɛyɛ den sɛ wɔbɛgye me a megyina ha yi a, ɛyɛ den sɛ wɔbɛgye me a, ɛyɛ den sɛ wɔbɛgye me a.

wofɛre nyankopɔn na wofɛre nyankopɔn aka ntena sɔɔ dɛ mu ni bɔne womfɛle no wommu no ɛka bɔ fra bi na woyɛ yɛn nyinaa ka ho nti na wɔhyɛ aseɛ firi yɛ hɔ no womfɛle nyame nti na ate asɔɔ dɛm da so te bɔne mu no ka fɛle nyame a a na wakɔtena no ase atie no asɛm ɔda atade abɛdi agorɔ a wofɛle nyame a nka bɛgyina hɔ apirikyi Aka akyerɛ nnipa sɛ wɔnsakyera na wɔakɔdi nkwaseasɛm. A Wofɛre Nyame a, anka wobɛtake diberɛ wɔ hyiadan mu hɔ, nnwomtoɔ, mpaninyɔ, nkyerɛkyerɛ, a sɛ wopepa nkonnwa soɔ, woprapra asɔrdan mu, wowia na wokɔdi bɔne. Womfɛre Nyame, womfɛre No, wommu No. Wobu No a, ka ɔnyɛ saa ade wei. Wate aseɛ? Nti ɛyɛ wo sɛ wo sika, ɛyɛ wo sɛ w'ahonyadeɛ bi, ɛyɛ wo sɛ sɛdeɛ wasi baabi a waduru no, ɛyɛ wo sɛ wo ti pɛn no nti. Masa, saa nneɛma no nyinaa one day wobɛgya hɔ o, be very careful. Wo sika no a woagya no a wode gye a wode yɛ wo sɛ ɛno na ɛbɛgye wo no, mpan ne nkusie bɛwe one day pɛ. Nti ka afɛle Awurade a, nka ɛka Nyame asɛm a, ka bɛtia bi, ka ho bɛpo. Wate aseɛ? Ka wo deɛ ɔka Nyame asɛm nokorɛm a, ka wobɛpɛ n'asɛm, ka wobɛdɔ no, ba ɔno koraa wompɛ nti, ɔmo a ɔmo ka nokorɛ no wotaa ɔmo, wo sɛ ɔmo ha adwene dodo, ɔmo, ɔmo ha adwene. Hwehwɛ mfidieɛ na ɔmuna. Mm.
Wate aseɛ? Nti wɔse, sɛ nka ɛfiri wɔn a, sɛ ɛfiri wɔn a ɔpɛ Nyame asɛm no, sɛ atemmuo no koraa ɛfiri ɔmo so kane deɛ a, ɛneɛ mo a mompɛ koraa. Nti bra, ɛnnɛ mepɛ sɛ wɔanoma wo. Wo ani baa wo so. Wiase awiei no abɛn o. Ɛbɛ nyansafoɔ na ɛbɛte nsɛm yi a yɛka ase. Hallelujah. Amen. Bɛ nyansafoɔ na ɛbɛte nsɛm yi a yɛka ase o. Baabi kyɛn nnipa a ɛyɛ aduɔkronkron a enhia wɔn adwensakyera. Tie asɛm no yie. Nti, gyina a yɛgyinagyina, yɛgyinagyina nyinaa no, ɛyɛ abɔneɛfoɔ nti na yɛgyina. Tie asɛm no yie o. Ɛyɛ bɔneɛni nti na yɛgyina. Sɔfo biara a wogyina biara no, ɔn sɛ wogyina Kristo ananmu. Deɛ Kristo.